Бисмиллаһир рахманир рахим. Миһрбан һәм мәхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән. Игътибарыгызга Бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вәкиллеге, Башкортстан татарлары милли-мәдәни автономиясенең дини-иҗтимагый программасының нәүбәттәге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаләмәгъләйкүм газиз милләт! Җөмләбезгә рәхәт бирсен, Йа Илаһ Аләмин дип догалар кылмактабыз. Әһле Ислам галимнәребез болай бәян итә, Милләтне бер көнгә туплыйсың килсә, сыйга чакыр. Милләтне бер елга туплыйсың килсә, гаскәр тот. Милләтне мәңгелеккә туплыйсың килсә, мәгарифен үстер. дигәннәр. Әйе, бу хакыйкать. Чөнки адәм баласы, инсан, ул мәгърифәт өчен яратылган. Әйе, дин гыйлеме, ул инсанның саулыгы, рух сәламәтлеге. Ислам дине, ул шәхсән дин түгел, ул социаль дин. Бу хакыйкатьне күздә тотып. Сезнең игътибарыгызга, Башкортстан җөмһүрияте мөселманнарының Диния назарында нәшер ителгән Диянәт журналы безнең күңел түребездә булачак. Бүген Могтәбәр шәхесләребез рубрикасында Башкортстан мөселманнары Диния назаратының Голәмәләр шүрәсе рәисе, яшь галим, Куланшин Айтуган Емабай улы. Ул 1989 нчы елда республикабызның Зыянчура районы Сәет авылында дөньяга аваз яра. Урта мәктәпне тәмамлагачтын, ул Мәрьям Солтанова исемендәге мәдрәсәдә гыйлем тәхсил итә. Аннан соң Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының башкорт факультетында башкорт-гарәп бүлемен тәмамлый. Инде әлеге вакытта ул Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының башкорт кафедрасының өлкән укытучысы.

Шулкадәр көчле илаһиятче булырсың, шулкадәр Кадер Шәрифең куәтле булыр, дип бәян итәләр. Айтуган хәзрәт, менә һәр нәрсәнең, һәр уңышның, һәр балкышның да иге-чиге юк, ләкин аның башлангычы бар. Менә Диянәт журналыбызның Чишмә башы, тарих башы хакында. безләргә мәгълүматлар бирсәгезче. Әйе, ысынлап та, Мөхәммәд хәзрәт, дөрес әйтәһегез, һәрбер әйбердең тарихы була, һәм шул тарихы ул артабан уга көч өстәй, уның шундай бер үзенчәлекле инеш чишмәһе булып тора. Һәм, әлбиттә, менә бул Диянәт журналы, 2019 нчы елда чыгарыла башлаһа ла, ул кабаттан тергезелде, чөнки уның ысын тарихы, һез әйтмешләй, бик борынга китә. Безнең ата-бабаларыбыз 1900 дә. 26 нчы елда ук бу журналды сыгара башлаган була. Димәк, безнең борынгы бабаларыбыз гыйлем, мәгърифәт гүзәллекләре белән үзләренең гомерләрен бизәгәннәр. Әйе, ысынлап та, тап шулай. Менә ошо елларда алһак, егерме нче бу ат башы осырын, ун, ун, мең тугыз йөз унынчы, мең тугыз йөз егерме нче елларда безнең ифрат, менә үзебезнең төрки телләребездә ифрат күп журналлар сыккан. Шура журналы булһын, Акмулла журналы булган һәм Диянәт журналы булган. Көлке журналдары аерым, икътисад буенча журналдар аерым, дин буенча журналдар аерым, әдәбият буенча журналдар аерым. Һәм менә шул журналдар алар искитмәле безнең өчен өлге, һәм шуңа күрә әле әлеге вакытта ла менә шул Диянәт журналының өчен, безнең өчен, әле ул журналны чыгарган мөхәррирләр өчен менә шул госырдагы ата-бабаларыбыз чыгарган, үзләре, үзебезнең йолабыз буенча, Үзебезнең ошо урындагы яллар буенча чыгарган журнал безнең өчен өлге булып тора, әлбиттә. Айтуган хәзрәт, тугры фикер. Тагы да шундый бер куәтле фикер бар. Һәр гасырның, һәр дәвернең Үзенә генә хас холкы, үз сыйнф халыклары үзара тартыш нәтиҗәсендә бер хакыйкатьне таба алганнар. Шуның нәтиҗәсендә алар ниндидер гамәлләрне тормышка ашыра алганнар. Менә шулар арасында Башкаларның да фикерен исәпкә алып, үз фикерен өстенгә, өскә, чыгара алганы, әлбәттә, милләтнең башлыгы, милләтнең каһарманы, аның лидеры була. Менә шул Диянәт журналыбызның чыгаручылары, лидерлары, алар кемнәр булган? Бу журналның тарихына килгәндә, әлбиттә, аның иң беренче

Тугры фикер. Мотыйгулла Гатаугуллин нинди күркәм бер милләт тарихында шөһрәтле бер исем. Хөрмәтле тамашачылар, әлбәттә, бүгенге очрашуыбыз туганлык, кардәшлек хисләрен, аның җепләрен киндердән үреп, кардәшлек күперләребезне корычтан кою максатларына һәм мөселманлык хисләренең җанлануына сәбәпче булсын, дип догалар кылмактабыз. Ай туган хәзрәт, һәр гасырның, һәр дәвернең үзенә генә хас булган мәсьәләләре һәм аларны хәл итергә тиеш булган мәсьәләләребез дә бар. Менә инде Башкортстан Диния нәзарәтебез, ул безнең иң зур, иң кыйммәтле байлыгыбыз. Ниһаять, Диянәт журналы дөнья күрде. Диянәт, димәк, динлеләр, диндардар, диндар кешеләр дигән мәгънәгә килә. Менә Диянәт журналы инде алтынчы номеры дөнья күрде. Бу бик зур хезмәт, Бу динебезгә мөхәббәт, өлфәт иткән гайрәтле кешеләрнең хезмәте дип кабул итәбез. Менә шушы яңа чыгарылышның яңа тарихы хакында мәгълүматларыгызны бирсәгезче. Бул журналда кабаттан тергезеу 2019 нчы елда булды. Башкортстан мөселмандар диния назаратын безнең яшь мөфтиебез Айнур хәзрәт җитәкләгәс, ул менә ошо

Без уны өч айга бер тапкыр чыгарабыз. Ул журнал, гомумән алганда, ике зур өлештән тора. Шуларның беренче өлеше төрле рубрикалардан торып дин турагында белем таратһа, икенчеһе хөтбәләр. Хөтбәләр, ягъни безнең имамдарыбыз өчен йома вакытында укый торган вәгазьләр, улар безнең билдәле акакылдарыбыз, яшь галимдарыбыз тарафынан язылган матур-матур хөтбәләр. Әйтергә кәрәк, хөтбәләр без ике телдә бирәбез, башкорт һәм татар телләрендә. Һәм шуның белән менә безнең үзебезнең туган телләребезнең дә гүзәллеген, уның матурлыгын күрһәтәбез. Димәк, безләргә, мөселманнарга, шөкер итергә бик күп сәбәпләр бар. Димәк, безгә үз гомеребездә, үз хөкүмәтебезнең, үз халкыбызның иманын күрергә, Насыйп әйләде. Шуның көчле бер дәлиле Дианәт журналы дөнья күрде. Ай туган хәзрәт, менә дингә каршылык күрсәтү, ул кешелеккә каршы көрәшү димәктер. Без бит ислам дөньясында дан, дәрәҗә, гыйлем, мәгърифәт гүзәллекләренә ия булган милләт балалары. Шуның өчен дә Риза Фәхретдин безгә бер куәт, бер көч, бер фикер нәсыйхәт иткән, Без бетә торган кавым түгел, бәлки дөньяда мәңге торыр һәм башка милләтләр белән җир йөзеннән файдаланып яшәр өчен килгән милләт балалары. Димәк, динебез бүген олуг Ватаныбыз Русиядә дә яшәргә, җәннәт кебек мәмләкәтебез Башкортстанда Безнең бәхет кояшыбыз, җиһан кочагында иминлек йолдызыбыз булып балкысын дип догалар кылмактабыз. Менә безнең Дианет журналында төрле рубрикалар бар. Алар өстендә без әле лә эшләйбез, ягъни укучыларның, галимнәрнең фикерләреннән чыгып, аларны үзгәртәбез, баетабыз. Һәм әлегә вакытта төп рубрикаларга килгәндә, иң беренче ул, әлбиттә, яңалыктардан башлана. Чөнки яңалыктардан, монда безнең мөхтәсибәт яңалыклары, мәчетләрнең, назараттагы яңалыктар, менә шуны халык күреп, бер-береннән өлге алып, бер-бере белән бергәләп менә шул яшәһен өчен инде иң беренче безнең яңалыктар. Уннан ары безнең фикһ буенча махсус битебез бар. Унда үзебезнең Әбү Хәнифә мәзһәбе буенча намаз уку рәвеше, Рамазан аенда ураза тоту булган, хаҗ кылу мәсьәләләрен менә шунда фикъ рубрикаһында яктыртабыз. Тагы ла без балалар өчен, без беләбез, һәрбер мәчеттә имамдар балалар белән эшләй. Шуңа күрә лә балалар өчен күркәм-күркәм булган хикәяләр, төрле әхлаки әсәрдәр бирәбез. Балаларга укысын, балаларга укырга, укыр, укысын өчен болар менә шул матур-матур хикәяләр аша безнең динебезне өйрәнсен өчен. Һәм, әлбиттә, Пәйгамбәрдәр тарихы безнең журналыбызда урын ала. Әлеге вакытта менә етенче номерын әзерләйбез, унда Лут пәйгамбәр турагында безнең мәгълүмат була, Алла бирһа. Шулай ук без, менә әйтеп үттек бит инде әңгәмәбезнең башында, безнең өчен ата-бабаларыбыз чыгарган ошо журналдар, борынгы журналлар үрнәк булып тора дип, шуңа күрә лә без Тарих битләреннән дигән рубрика ачтык. Был рубрикала без Ризаэддин Фәхретдиновтың Шура журналыннан, Шул ук борын суккан Диянәт журналыннан өзектәр килтереп, уларны хәзергечә бастырабыз. Һәм менә йөз ел үтһә лә, шул заманда Ризаэддин Фәхретдиновка, Шура журналына, Диянәт журналына килгән һораулар әле лә актуаль. Шуңа күрә лә шул осырдагы үзебезнең галимдарыбызның яваптарын кабаттан яктыртабыз, шул исәптән үзебезнең тарихыбызны да яшь буынга, яшь имамнарга йиткерәбез дип әйтергә була. Шулай ук безнең Диянәт журналында Рубрикаларның береһе менә ул шул әңгәмә. Менә әле, Мөхәммәт хәзрәт, һезең белән шулай бик күркәм итеп аралашып ултырабыз. Менә шуның куык безнең Диянәт журналында ла әңгәмә рубрикаһы бар. Без шул төрле өлкәлә эшләгән, дин әһелләре белән, ошо дингә ярдәм иткән азаматтар белән, ир-узамандар белән, төрле кешеләр белән аралашабыз. Улар белән әңгәмә. Менә шул әңгәмә формаһында уларны язып чыгабыз. Тугры фикер.
Хәзрәт, менә һәр халыкның, һәр милләтнең, һәр дәүләтнең бер бөртекләре, каһарманнары була. Халыкны, милләтне, Исламиятне сәламәтлек ярларына алып чыгучы, гайрәт итүчеләре була. Бүген, Аллага шөкер, Башкортстан мөселманнары Диния азратының башлыгы Айнур Бергалин бу авыр вазыйфада, вазыйфага, хезмәткә тотынды. Бу эшкә ул сусап су эчкән кебек тотынды. Аллага шөкер! Һәр уңышның, балкышның аның, әлбәттә, иге-чиге юк, ләкин һәр хезмәтнең, һәр уңышның башлангычы бар. Әйтегез әле, менә шушы хезмәтләрегездә, мәгърифәт, нәшрият эшләрегездә төп ярдәмчеләрегез, кемнәр дип бәялисез? Әлбиттә, бында без иң беренче менә Һәдәләй әйтеп үткән Айнур хәзрәт Биргалин, мөфтөй. Чөнки журналыбызды ул һәрвакыт карап бара. Журналыбызды төзегән вакытта, унда материал туплаган вакытта уның белән кәңәшләшәбез. Ул үзенең кәңәшләрен әйтә. Менә әле ул җиденче номерга ул имамдарга мөрәҗәгать белән чыгыш яһый, үзенең фикерләрен, алар белән бүлешә. Шуңа күрә лә иң беренче, әлбиттә, был Диянәт журналындагы иң зур

Республикала динебез өчен эшләгән барлык безнең мөселман җәмгыяте ул ошо безнең журналыбызның терәге дип әйтәек. Менә безнең дә максатыбыз Ризаэддин Фәхеретдиновның феке һүзләре менән туры килә. Менә ул Шураның тәүге номерын язган вакытта иң беренче битенә болай дип дигән мәкалә биргән, Шураның мәсләке һәм максаты дип, ягъни Шураның юнәлеше һәм максаты дип. Һәм менә шунда инде ул әйтә, әгәр дә инде без үзебезнең фекерләребезне

Аккакалдары һәм шул исәптән яшьтәре сыгара дисәк тә, ул яңылыш булмас. Айтуган хәзрәт, әйе, Диянәт журналыбыз. Ул, безнең кулларыбызда, ул, безнең күңелләрдә. Димәк, Диянәт мәҗмугасы безнең өчен Зәмзәм белән Кәүсәр кебектер. Сез әйтеп киттегез, ул башкорт һәм татар телләрендә чыга. Тел дигәннән, ул бит менә нәкъ үзебез кебек. Ул көлә дә, ул үксеп-үксеп җылый да. Бу җәһәттән телебезне мәхәлләләргә җиткерү, имамнарыбызга да моның көч-куәтен милләткә ирештерү мәсьәләсен сез мәҗмугада ничегрәк тәкъдим итәсез?
Ысынлап та, тел мәсьәләһе ул безнең әлеге вакытта бик Мөһим мәсьәләләрнең береһе. Чөнки ул динебез менән дә, барыгы ла безнең бергә бәйләнгән, милләт, тел, дин, алар борын-борындан бергә бәйләнеп үскән әйберләр. Шуңа күрә лә менә журналыбызны тап үзебезнең туган телләребездә, башкорт һәм татар телләрендә чыгаруыбыз, чыгаруыбыз ул безнең максатыбызны күрһәтә, ягъни динебез менән бергә ошо телебезне лә һакларга ярдәм итәр дип өметләнәбез. Чөнки еш кына шундай күренештәргә тап булабыз. Ниндәйдер мәсет, имам үзе үзебезнең телдә һөйләшә, башкорт, татар телендә. Унда килгән ямәгать шулай ук та ул телдә яхшы белә, әмма хөтбәне рус телендә һөйләй. Ни өчен икән дисәк, чөнки имамдың бит инде төрлеһе була, кемеһе башка йирдә лә эшләве ихтимал, әзерләнеп өлгермәве лә ихтимал, чөнки уга әзер булган, Рус телендәге хөтбәләр бар, йыентыгы бар. Ул шуннан алып, шуның нигезендә әзерләнә. Бөтә материал рус телендә, шуңа күрә лә рус телендә хөтбә укыйбыз, ди. Ә инде менә ошо безнең Диана журналы, үзебезнең телләребездә чыгуы, башкорт һәм татар телендә, ул менә ошо имамдарыбызга ошо телдә хөтбәләрне укырга, ошо телебезнең гүзәллеген халкыбызга йиткерер дип өметләнәбез. Чөнки менә мин Мысыр илендә булып кайтканда, унда имамдарның,

рух гүзәллекләренә ия булып яшәү. Бер дәүләтнең, бер милләтнең, бер шәһәрнең, бер авылның, хатта бер урамның балалары гыйбадәттә дә

бу мәсьәләне ничек күздә тота? Менә иң беренче без әйткән идек инде, Диянәт журналында ул күбрәк имамдар өчен чыгарылган, чөнки аның тарихы да шулай бит, имамдар өчен. Һәм шуңа күрә лә менә монда без кайһы бер мәсьәләләргә игътибар итәбез. Шуларның береһе, әлбиттә, менә шул ата-бабаларыбызның йолаһынан, алар күрһәткән юлдан тайпылмаска. Менә монда мәзһәб мәсьәләһе лә инде. Чөнки безнең борын-борындан безнең территорияле дип әйтәек, ул Әбү Хәнифә мәзһәбе булган һәм шуңа күрә лә без фикһ буенча булган мәкаләләребезне тап менә ошо мәзһәб буенча бирәбез. Әлбиттә, әлеге вакытта менә төрле фикерләр була мәзһәб тураһында, башка мәзһәбләр буенча ла ниндидер кешеләр уларда өйрәнүе ихтимал һәм башкалары. Әмма монда нимә тураһында әйтеп китергә кирәк, менә бул мәзһәбләр

Әмма ул әгәр дә монда эшләргә кайта икән, Башкортстанга, менә бында безнең ата-бабаларыбыздан килгән Әбү Хәнифә мәзһәбе бар. Шуңа күрә лә инде менә Диния назаратының карашы ла, гомумән, галимнәрнең карашы ла, төбәктә нинди мәзһәб элек-электән яшәп килгән, шул мәзһәб буенча укыту-зарды оештыру, йолаларны аткару ул дөресрәк булыр. Чөнки кешенең теге мәзһәптән бер өлешен алһак, был мәзһәптән бер өлешен алһак, ул, әлбиттә, безнең галимдарыбызга карата, динебезгә карата ниндәйдер бер хилафлык булуы ла ихтимал. Шуңа күрә лә инде менә бездә Диана журналының тагы ла бер үзенчәлекле бар, без имам-консультант дигән, имам, ягъни ул өйрәтүче дигән, имам ул остаз дигән бер шундый кызыл йөк буларак безнең мәкаләләребез аша бер фикер үтә. Чөнки еш кына

Имам ул, өйрәтүче. Имам ул, башкаларга гыйбадәтте ничек башкарырга өйрәтүче кеше, дип кабул итәбез. Әй туган хәзрәт, мәҗмугабез Дианәт журналыбызны кайдан табырга, кайдан укырга, халкыбызның моңа никадәр куәтле ихтыяҗы бар? Әйе, әлбиттә, чынлап та шундай һорауны безгә еш кына бирәләр. Безнең әлеге вакытта Дианәт журналы Ул мең тираж белән сыгарылып, иң беренче нәүбәттә мәхәлләләргә таратыла. Шуга күрә лә иң беренче без уны, был журналды мәхәлләнән таба алабыз. Һәрбер мәчеттәрдә ул безнең журналдар бар. Тагы ла был журналды без электрон вариантта ла, чөнки әлеге вакытта безнең күптәребез электрон китаптарда укый, шуга күрә лә уның электрон вариантын Башкортстан мөселмандар Диния назаратының сайтында махсус бүлек булдырдык, Диянәт журналы дигән, шунда инеп укырга була. Гомумән, халкыбыз еш кына был журнал тураһында мөрәжәгать итә безгә. Интернет селтәрләре аша, телефондар аша, Был журналды кайдан һатып алырга була, язылырга буламы? дип. Кызганычка күрә, әлегә без менә шул мәчетләргә генә таратабыз, әмма киләчәктә ниятебез был журналды шулай ук китап кибетләренә кую һәм дә язылу мөмкинлеген булдыру. Һәм шулай ук әлеге вакытта безнең эш бара, Был журналдың мөхәрририятен, шура, мөхәрририят шураһын төзү, ягъни могтәбәр галимда, галимдарыбызды, э, төрле э, билдәле э, кешеләрне ялеп итеп, журналыбызда менә шундай шура булдырып һәм моны э, инде а- Алла бирһә киләчәктә язылу юлы белән дә алдырырга мөмкинлек э, булдырырга тырышабыз. Әнә шулай, Диянәт журналыбыз җаннарыбызга зәм-зәм белән

Һәм дә шулай ук, әлбиттә, безнең республикабызда ла күркәм журналларның береһе, ул менә Ихлас Шәриф дип атала. Мөхәммәт хәзрәт, һезең зур тырышлыгыгыз монда, әлбиттә. Һәм бул журналдар, әлбиттә, безнең өчен ул үрнәк булып тора. Чөнки без журналда кабаттан тергезһәк, тергезһәк тә, әле безнең өчен менә ошо быга тиклем инде озак еллар чыгып килгән журналдар, улар күркәм өлге булып тора. Бүгенге программабыз инде азагына якынлашты. Без һәр очрашканда сезләргә бер букет әнә шулай җан тынычлыгы бүләк итәрбез. Безләрне карагыз, бергәләшеп карагыз, кабат-кабат карагыз!